Prif fwriad Dalai Dyfi ydy creu cynefinoedd blodau gwyllt yn ar hyd dalgylch yr afon Ddyfi, sydd hefyd yn hybu mynediad i'r cefn gwlad. i bobl pob gallu. Rydyn yn gwneud hyn trwy gwella giatiau, camfeydd, llwybrau, agor rhai newydd, gwella hyn rhai, agor rhai sydd wedi cael ers blynyddoedd. Gad ag ymyl trwy ffordd gil ar anau'r arglwydd, gan fy mam ei border bach o flodau perda'r plwyf. Gwreiddyn bach gan hwnna hon, nawr ac yn y man.
Mae cau ysbyty yn holl bwysig ar gyfer bywyd gwyllt, un o'r cynefinoedd cyfoethoca gewch chi. A be ydy cau ysbyty ond um, cau gwair oedd llawn llysiau o bob math ac oedd ffermwyr yn eu cadw nhw achos oedden nhw'n gwybod bod rhai o'r llysiau yma, rhai o'r planhigion yn bwysig iawn

Mae'r ddaear fawr ffrwythlon a'i thrysor yn ddigon i borthi tregolion yn dirion pob dydd. The earth, the fruitful earth and its treasure is enough to feed us all every day. Pe byddem ni ddynion mewn cyflwr heddychlon yn caru'n ungalon ein gilydd, If us humankind were in a peaceful state, loving each other in our hearts. So, you know, that's kind of relevant today as it was 150 years ago. Mae'r ddaear yn glasu a'r coed sydd yn tyfu, a gwyrddion yw'r gerddi, mae'r llwyni mor llon, a heirdd yw Regine a'r dail ar y dolen, a blodau'r perllannau pur llawn iawn. Os bu yn ddiweddar Weddi ar y ddaear, Kate ganodd yr adar yn gerddgar i gyd. Croeso, diolch am ddod. Um, Mae'r digwyddiad wedi cael ei drefnu gan fi a Nikki, sef Ennyn CIC, sydd yn gwmni ar bydd y gymuned a da ni'n cynnig gweithgareddau creadigol

fy ysbrydoli fi pan dwi'n sgwennu caneuon. Mae fe'n rhywle dwi'n mynd i uh, cael heddwch, mae fe'n rhywle dwi'n mynd i, i ddianc, mae fe'n rhywle sydd yn falle cynnig ei hun i'r dychymyg. Um, mae fe'n rhywle sy'n gallu teimlo'n falle arallfydol neu

pwerus o ein atgoffa ni o'r hyn sydd wedi diflannu a falle'r hyn sydd ar fin diflannu. Um, er enghraifft, hyn draddodiadau, hyn arferion, tafodieithoedd, modd o fyw mewn ffordd. Felly, mae yna lot o wybodaeth hanesyddol mewn caneuon gwerin sydd falle yn aperthnasol i heddi, ond sydd yn cynnig golwg mewn i'r gorffennol a'r, a'r, a'r ffordd oedd pobl yn byw slawer dydd.
Rydyn ni'n trio peidio prynu hadau i fewn, oherwydd mae'n anodd iawn cael hadau cynhenid yr ardal yma. Felly, creu'r cynwynodd trwy pori gyda gwartheg neu, neu gyffyle, neu um, hefyd, da ni'n... Mae, mae gennym ni rhaglen gwirfoddoli lle dyn ni'n defnyddio'r rheini i dorri rhedyn, mieri, torri coediach yn ôl, a mae rheini hefyd yn helpu gyda'r elfen um, mynediad i clirio llwybrau, um, a mae'n croeso unrhyw un i, i, i um, ddod ato ni i helpu. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy gymunedau gwledig Llywodraeth Cymru, rhaglen datblygu gwledig Cymru 2014 i 2020. a ariannir gan Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.